mata gaza hinkwayo yi le ku rileni mm. gaza hinkwayo ya rila yi rila hi mhani fuloko yi rile hi mhani fuloko vete amukatini vakanda hi mbilowu tiyisela n'wana nga vukati bya hila ivi vona va bohe mpama va suka va tsutsuma ku ri ku ku na vanhu va nge le ku kondzeleleni hi ku twa vona va ku vukatini ku kondzelela hi mbilu va kha va boha hi mabanga va kha va boha hi swilo hinkwaswo va gwaziwa na hi tiforoko mm. va kondzelela hi ku mhani fuloko vete evukatini va kana hi mbilowu titsaya n'wana nga ya vukatini ta hina loko hi va na n'wana hi leta na n'wana wa njhani o oh, ni la ku va na n'wana wa soso jikijiki

timenemene timbirhi ta ka gaza ti hlanganini heyi makume nhungu wa timinete ngele ka awara ya khome mbirhi swo tolo vanhu a va xi twisisi xitori xa mina na a swi huhangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula mani eki gabaza u rhona timhaka la ta mundzirako loko siku hembo tona timbirhi na khume five rand timhaka leti nga kona ti nga
ni ku la hi le ka timbenemene ta ka gaza
hina jojo la mhm. eh, hina hina hina xivhakachi george mm. eh, wanuna wa vahakatimba ah, lexi hakatimba lexi mm. lexi hakatimba um before hi nghena ka jojo hi nghena ka jojo eh hi ta kota ku tlakula majojo timhaka leti nga kona ma ta gaza hinkwayo yi le ku rileni mm. gaza hinkwayo ya rila yi rila hi mhani fuloko yi rile hi mhani fuloko vete amukatini va kanda hi mbilowu tiyisela n'wana nga vukati bya heli ivi vona va boha mpama va suka va tsutsuma ku ri ku ku na vanhu va nge le ku kondzeleleni hi ku twa vona va ku vukatini ku kondzelela hi mbilu va kha va boha hi mabanga va kha va boha swilo hinkwaswo va gwaziwa na hi tiforoko mm. va kondzelela hi ku mhani fuloko vete evukatini va ka na yimbi lowu titsengwa na nga evukatini ta hina eish timhaka leti nga kona tiko hinkwaro gaza hinkwayo yo njengeyoko mi vula ku mhala wa misli divani va ka gaza phezulu va misli ti gazaka cause ngoma leya ku ri hit a ku ri hiti ngoma leya mm. and se swi tikomba ingaku va mislid gaza hinkwayo va le ku kondzeleleni gaza n'wanuna xi hisa xi khe xi famba hi friday xi vuya hi monday hi ta nghena ka yona kahle indetail miselo va ze va n'wi tsema nhloko hi xitina loyi a nga tshama la tlhelo swi nga endlaka a nga humanga ka vukati lebiyani hi mhaka ku ri u twi nghoma liya swi nga endleka ngoma wa ha ri kwini u na xitiji la ndzhaku la i xitina lexiya xi nga leswi a tshama kerhi nhloko
a ni va ri na me ni kandziyisisini na Yeah. mara jolani va lava mhani ka letiya a vona a swi vula from experience eh? minjhani tatana george Eh, fike mjani ya gaza bosh fikeni fikeni gobos jojo wanuna kumbe ni ku jaha Ah, mo Kumbe ni bona ku hayi. mfana. malevula mona a mo damarhetiwa wanuna wanuna wanuna.
mara ma xora ka pastor xava kereke na pastor xava musi no swi va ku xikandza lexi nga ku na xitivanyana va jampa jampa ka pastor dimension a va ri asha va jampa va rhandza ku dyela se ku nga ri khale ni heta va va ri macomaniko se pastor xava le macomanini A ndzi vula- a ndzi vula swa ku mi nga ni vutisi timhaka to why a va kha va cina swa siyanghena siyanghena A- a- a- a mi tingheni vafana te mfundhisi wa n'wina Mfundhisi wa mfundhisi wa n'wina n'wina. va act so hi ku komisa ni Okay. hi laha hi lava ngo ku tiva ngopfu hi vutomi byonge bya vo- hi laha hi lava ku unfolda timhaka leti nga tshama ti va kona ka vanhu lava tivekaka ma tiveka nyana mi to ka mi nga fiki ka mugobozi hi ku mene mene hi hi- hi siku leri ra vavasati va n'wi- va n'wi sendela na rhoko van'wana a ni tivi swi vula yini ku va va n'wi sendela na rhoko se hi ku komisa hi n'wi ti tiviseni nyana

mi n'wi vona kun'wana na kun'wana n'wi vona xikipa xa chiefs leyo dyiwa ngopfu mm. eh, ah. madyelo ma chiefs matlanaprostituteprostitute a ti fiki ku na un'wana munhu kwala misaveni kwala ka gazi so ba u na girlfriend leyi fana ya chiefs yo heyi ya ya a hi le ka yona eh, eh, munhu ku xava hava hi mi aka ni cawuke

hayi no hayi okay okay u nga mara tsakisa ngopfu today mi huma tikweni rin'we hina hi tshama hi hlangana kerekeni hi hanya swin'we nkarhi swi tikomba ingaku hey a ni lava ku hi hanya swin'we a ni vuli ku hi tlela swin'we leswiya e-e a ni vuli swona ku hi kerekeni hi ka hi vonana xa ku mi hi ndlela yin'wanaku a va hanya swin'we
mara swi tikomba ingaku mina na jojo hi huma tiko rin'we mara swi tikomba ingaku n'wina na jojo mi tivana ngopfu ya timhaka mahanyelo ma gaza boxa Ma Vula njhani mali ya hanya swin'we. mahanyelo?
va katimba Ah, swo twana.
so okay mi ni kombe ku mi rhanga n'wina ni mi nga va vona le kaya a kereke na misisa mihlangano Mi- mi rhanga mi byegaza ku mi munhu wa njhamisa lowu ntiyiso a hi hembi hina la
i i i ya ka njojo um mina tiva ku hi tlange swin'we bolo a ni a ni nga yi koti bolo mina a ni- a ni xi kapa a xi gungula ngopfu a xi rila ngopfu ende lexi a ni nga xi rhandzi loko ha kula na misa loyi i ku um a hi a hi ri a hi ri a hi ri three loko hi kula a ku ri mina a ka ni jojo ku va na tsako makondo ku va na doctor mahori mara se tsako i- i three makondo yaleyo?
Eh, na mina hlamba a hi ri three na- four a hi ri four Mm. ivi ku va na doctor okay a ku va na doctor mahori then lexi a xi ni kwatisa hi va hisa lava Mm. hi hi aka njojo na tsako makonda i ku a va la ku mina na doctor mahori hi yima swin'we ku ri ku bolo a hi yi koti hinkwerhu. mara vo va yima swin'we hi ku bolo vo va yi kota Mm. a ni kwata ngopfu that's why a ni n'wi kapa cup in cup off Mm. a ni tshama ni ku n'wi kapeni
mina ni hlangane na tatana jojo la kerekeni ka Ja- ka jwp ku na group yin'wana ku i jwp just wanna praise ne hlangana a ku ri muyisa vuphungeli like ma ha sungula ku hlangana vheta mi mi swakudya phungela a dyi twi a dyi twi se mara loko kerekeni a dyi yimbelela ma ta tlhe dyi yimisa na voko dyi ku i nete yi kumekwa timike hasa ni I organize hi xitoko hi guys a garazi ni vohakati a dira na vohakati body saladi oh. se hi la ni nga vona ku himpela loko va ku vafana va tiogene ne va rhandza ku rhwembu rhwembu ri vohakatimba ni voni mizwa loyi loyi na mana mina a hi nga tiyisi mina a hi nga tiyisi mina ni ri munhu wa mampela laya so mara ivi ni hlangana na vona va tiva eh. va ba tikhamera Yes, swi eh, eh, famba eh. swi famba famba kahle.
xa ha ri ku ti hlamuseta ku ri yi- yi aka njaji wa tikhamera yi aka se na le la ku hlamuseta yena u ta- u ta hi hembela u ta basisa loko na ku hi basisa lava vambirhi lava va va vulaka Eh, u bad eh, camera na swin'wana swin'wana jekijiki pum ka facebook xi va feleb damani Eish! loko xi va feleb Personal a xi ri idea. marhandwini na n'wamhani un'wana wa kwala ku fambeni wa kwala ma- heyi ti-big xa ku ri ti-picture mali va khoma ni ne ka instagram mi kuma ene n'wamhani loyi a ri na xitshamo xin'wana xo loko xi khomile a ka njhejo xi n'wi a tlhe ri phohlanyana hi laha. phohlanya eh loko mo ze roza ri phohla hi lomu loko roza ri phohla hi lomu Lomu- lomu Oh, u khomi roza se swi ri ku fambeni kahle swi ri ku fambeni kahle ni tsundzuka vanhu va mi vitanaka va ti-mc ta ku, loko hi va na n'wana hi leta na n'wana wa njhani o ni lava ku va na n'wana wa soso jikijiki ku na ku nyamalala ka tipost xana ku humeleni relationship leya cause a mi tivakala mi ri ku fambeni kahle ngopfu mara kwako hina hi swi tiva ku wena wa biyiwa jeri leyi a wu biyiwa a ku endlekini ni ku la le ka timele mene ta ka gana mene no no no no no eh masiku ndhaku mi nga kumbe timhaka ta ku loko loko loko nkarhi wu fika mm. wu ku va na ku cinca ku va na ku cinca mbilu mm. ya floyd vambu mm. so le ka m k mm. hi mina mani mina mm. nga sindaka ku cinca mm. okay hey. so, so ni khesi ngopfu va mi vutsi question yaleyo ni ta vhe ni basisa swilo hinkwaswo mm. eish na vutseliwa ku swi endzi ku yini swa ti-picture na swini yini yini ka mm. social media mm. kahle kahle swo tanyana so eish mata ku yini e gasa bosha mata ku yini emgobhosi mhaka leya a yi chavisa um rirhandzu ri hi ndlela yin'wana u pfa Yeah. u pfa u pfa u penga loko u kha u kha u rhandza na swi vula mizukini ya matihlo a ni nga tshembi ku ni nga tikuma a ni nga tshembi ku ni nga tikuma ni yimi endzhaku ka camera ni kha ni tekiwa picture mina Mm. ku ri mi ni ta- ni ta ku ti-picture mara i- i i- i rirhandzu mara a ni swi endlela ngopfu ku kurisa e- e e page ra mina so mi vula ku na miphici lexi ri liya mi nga yi rhandzi a mi lava ku kurisa page Swi- ye swi vuya kona hi leswi mi vulaka swona timhaka ta A ti- a ti ri Eh, hi opportunist.
lava ku twisisa so loko mi ku n'wina mi lava ku kurisa pheji ra n'wina a mi lava ku se chirila a mu yi yuza na yuze no swi swi swi ndlela leyiwani swi fana na sweswo ne um ku na ku u hlangana na munhu swi vona ku okay Yes. wa tiveka at some Yes. point wa vona? Mhm. so obvious swo boha u tirhisa masayiti hikuva ma yena ma twisisa u nge tirhisi swin'wana Wazo n'wina mi ri ku n'wi yuzeni.
U- xin'wana u xi tshika munhu a ni nga n'wi yuzi a a ho tirhisana a ho tir- a ni- Eh, eh, a mo yuzana. a ni- a ni- Mu waxana, waxana. A- a- a- Mara a mi ri ka relationship, swa maphela or a mo act-a na? Eh, a ti-picture letiya a, a, a, a hi kurisa brand mara mami ni ku hlamula hi xivutiso nga ku ri, a- ni ri a mi ri ka relationship or a mu acta leswaku na. cruiser page na eh, a hi ri na vudyelwana
o a ku ri eh, ni ta ku yini ti ti ti
Wexa. ixi ni ta ku- Eva Wexan.

va kumi kumbe mi bingwini mi nga mi kumi la mi rhandzaka ko swa mapele mi swi vona ku hala kumbe kumbe mi yi mi kume ya ku yivele mi swi twa ka xibubu lexi nga hala xi le ka sikiza ha lexi ya ho lexi hala xibubu okay mm. ma ta ku yini evuton'wini mm. loko loko a la ti-lecture hlamula question straight loko loko loko u hlangana na munhu mi mi mi rhandzana mi koboza u mala ka yena ngo mi ta ni twisisa loko mi hlangana na munhu mi rhandzana ne it's either tindlela ta n'wina ti fika ti hlangana mi famba kahle kumbe ti hlangana mi swi vona ku hayi i timhaka ta marhandzana ivi tlhe ti jika ti ya le mm. so ta mina ta mina na na na na munhu luya mm. eh, eh, eh, hi hlanganeni ku va kahle ku tsakisa ku trendiwa i swi hayiya swi hansi ne le henhla mm, hi va right hi hundza ka swona and then hi swi vona ku ri normal hi nga ri vutomi bya hina a byi a byi fani a byi fani so even then hayi mutually hi hambana tindlela so sweswona mavulavula
Ah, no a hi vulavuli nga hi nga hi ri na a year or two hi nga hi nga- okay a mi vulavuli hi mhaka ku a mi kwatelani ngopfu or i timhaka to you know what mina Let me just a ni distance vulavuli na myself. ti-ex ta mina kumbe njhani a me a ni- a ni- a ni a ni tsundzuki ni ri na contact ya ex loko hi hambana Hi chaya. ya hi hambana se ku na nghoma leyi mi nga ta mi ba mjolo wa tika Pe- petla. kambe ha tiyisela Ah, mina mina i nghoma yo- mina ni swi tiva ku ya yimbelela kerekeni is fine but liya iziyane le studio Tiko swa mjelo swa tika mara jolani vana va manika ae ae ae nge dziki ku jola laya ambula ex liyani ku ri mi nge dziki ku jola hambi mi vavisi ya hlamala khose ngoma mina Hey! Hey!
so mina ku so mina na ku tisa ku ngoma le a mi yi bayi ku a mi twi ku vava ngopfu or hi timhaka ta ku ri ix

mm. mavo so ngoma leya se a yi ri ko khale se sa mi ya sa mi cini mi tlhe mi yi karhala mm. mavo so a yi nga endli lo yena
hi covid eh? a hi ri na nkarhi wo to tala ngwa ka social media nkarhi lowa mm. a hi hanya tifonini vanhu vo tala lava nga sungula ku joga va sungule ku joga hi 20avoaktangopfundzuka na ku sweka sweka tipizza na swilo sunguleka nkarhi wolowajojo chef Gaza boss chef. Mm. Pizza kwa pizza tungo ndo benda.
And kuna munhu un'wana nga endla chocolate ya matamani, Mr. Ah. ni eh, voni mara it's funny ta vulavula hi yona ya matamani so okay mm, mi lava vutisa xin'wana a ni nga lava ku vutisa oh a ni ku eh. ngoma leya mijolo liya eh. namuntlha ni lava ku swi basa kahle because vanhu va tshama kha va ku wena a wu vavisiwile ku endla ngoma liya mm. ngoma liya a ku ri lockdown a ni borhekile yabo mm. mm. anohuhwa eh ani mi then charge at keyboard mm, ku fana mm. na na eh, na na eh. na Gaza Bosch nhleta nhleta live yin'wana or ka yona u nga yi endla ka Facebook ne ndi clip xin'wana xa i think 30 seconds WhatsApp ingeza yi va 1 minute ku kumela ka upload ni xifaka ka WhatsApp ni xifaka ka Facebook and then vanhu va comment va i nghoma xa manje a ka ha ri chorus swa mi byela swa tika mara jolani va mayita voice hi mm. mina because eh, so ivi ni xive i va ku nghoma ya mali ivi then me ni ku hayi nghoma ya mona va ku tiholeni i va ku va ku humesa nghoma leyi ni ku ey mhani swi tiva swa studio ni tiva ku chat keyboard mm. and then um eh, kulukumba van'wani va ri i ntwanano ma mavasa wa ka malamulelo mm. machimani machimani xi ku um eh, ngwenya mina i'm willing to pay off uh, for that song yeah. wena u kuma studio mm. ivi nkulukumba wan'wana va ri i ntshunxeko mavoya woma a block h block h yeah. so ka ah, no let's do it for free na xo studio no. yeah, no, yeah. studio da and and eh, and ikumeka swi kwala pitori mm. then ifika hi ri producer kwala hi hlanganisa mihleketo a ku na munhu wa le green farm a nga nghenelela eh,

hmm. even then even then yi humesa mara lexi nga loko na ngoma leya i timhaka to a ndzi na nkarhi wo tala ngopfu mm. wo tirhisa ende loko tlhela ka twitter a ku ri na a ku byela a ku trenda mijolo mm-hmm. lavo mm-hmm. then ti na chorus leswin'wana swi nga yimbelela laha swo xiphephani mm. swi taliwi like studio loko se ni amahlweni ka mike ni mm. khandzela oh, tsala ni khandzela tsala so oh, oh, se ni ri a ri nga zi ri vulavula hi vutomi bya mina se ni ku a ni rendle vo n'wina then lwa beka laha vanhwanyani mani i tinyiko thompson oh ya ya ya ya vona mbele ya and and sweswo swo ka swi nga swo ka swi nga ri na na na ntikelo mabuda mm. tsani ni a ni ta ni vitani mantsemisa mara ni ta ni vitana tinyiko swa ntikelo okay ya swa mujelo swa tika ya yi sungule kwala eh yi sungule laha ngoma liya mm. eh u nga tshembi munhu swi ri a swi swi na ku u nga se tshembi munhu mara loko sweswiwani ho mi byela ku ku vi na n'wansati un'wana a hamba a biza xibuba ri munhu mi nga twa njhani
no hayi hi mhaka ku mi ri a ku ri a ni nge hetsi ni va na na na problem ene na tsaka hi mhaka ku a na ha ri na yena munhu wa kona Ma swi vona? Hi mhaka ku- Mm. what if na loko a ri na wena a swi endla N- se a na ha ri na yena se ni tsakile because se ni ta hambanyisa na swo talatala ma twisisa loko ri ku ri a a a biza mara mahlulawu ni mi dropela this file a dro a ti file drop a loko mina tona mo ni swi nwela tiya se nga ku se yo nwelo wa ndlala Ndi na wa- ni ti na wayisa lawa 18 ni mi kumi kwala joza von'wini a mi nga ri hala n'wina? 2018 a no a ni ri Am- am- pulukwana a ni ri pulukuva hindi va nteka umachimani oh, mina mina hi ri kwahala ntekula pitori la mm. se loko mi ta kwahala um eh, vusiku lebyiya bya saturday liya after mm. ne mm. a mi ri na munhu loyi a mi ri na yena mi rhandza na yena kun'wana kambe a mba ku ri rini lembe 2018 a ku a mi a mi date na munhu like swi ri serious that time 2018 hmm. aha a ka ha rhwembuleliwa no. lexaka worship team
ya loko ku ri muyisa loyi a hmm. jola na wena hi 2018 hi saturday ni ya leyi ni vulavulaka hi yona va fambe va xava magwinya tiprostitute to dama na vusiku oh. hayi a ku ri magunya ma straight la la la la ah, ah. la mani n'wana ri ku xaviseni laha eka protect land protect land ey ku na tiyindlu tin'wana miya straight mi buka mkwihi va yisala va yi va tlela daya ku sale mini ri one va yi va Ey. endla waka timba va yisa lava Ah, ima- Kutani loko I ndzi na wrong tivuti- ndzi na tivutisa ku this guy ne sweswo a tirhaka mali ya yena xana a yi heti xibubu Ah, yi fa- yi fanele yi hela xibubini ela vhiki leriya va biwu kandziliya wa spendi ngopfu va damani why a mi rhandza xibubu yo boti no twanana n'wamichesisi a ya a yi fanele project la ni ku ti project land me laya a hi hosteliwi kona laha mm. ku na mhani a ni swi tiwa mhani leyi xavisa na vusiku e mm. like na swakudya na vusiku mhani leya mm. hi fike mara magwinya hambi garaji swi tika ngopfu a garaji mi kuma magwinya na madyambu i nga ta fika na vusiku hambi wo fika hi one ya vusiku u nga ta kuma swakudya hi le ka kovani a wini a tshembisa hi kona ni ku tiva ku ndhawu ya yiwani hambi mo fika vusiku bya njhani mi kuma bya ha swekiwa eh, event la hi ri ka yona hi Okay, so it's fine. no, it's fine. It's fine. Oh, okay, okay. okay. Iman. La tlhela vutisa. So magwinya lama wa phutsa hi ti-condom. Hi ku n'wina loko mbuyela laya, a ku nwa ti-condom laya.
Ai, mina ai, eh, gaza bosh man is this at condom. An an is tag man to go. Oh, hope I'll be nyama we.
a wu ri ku rheta rheteni Go bozo wala ka yena. I kalo ka ndla wa. Mi sala ka ka ndla wa ka timba. Okay, so sweswan. Mi le relationship.
ndzi le ka relationship loko ni khenta na dona loko ni khenta na dona Eh a- eh eh man a tweni loko ri va mpfumela kumbe va mukaneta. Loko- Mi le ka relationship okay. bot. Eh, eh, cause iko hi nga komba mina. Hi nga komba mina. Yeah.
Yeah.
Eh, ni happy. ni ni happy ngo la ni nga kona a ni- a ni- a ni nga nyuhelanga so malembe ndzhaku eh, ni happy ni le- ni le ka relationship kaza bosa na na mgoboxi na mgoboxi ni vulavula ni languta khamera hi mhaka ku a ni la ku swi swi swi bayizisa Eh, ni happy ni le ka relationship loko ku ri ku a hi wena munhu loyi va vulavulaka hi yena u nga fona hi vo ma half past two Swi ri, loko ku ri ku a wu fonangi hi Sunday hi half past two. Hi ti 18 ta Hi ti August. 18 ta August.
Swi ri, a hi wena. A va vuli wena.
Loko ku ri ku a wu fonangi hi ti, hi, hi vo ma two na nhlekani hi ti 18 ta August. Swi ri, a hi wena. Swi ri mi yevuleliwa mi tele. Ehe. Kholo liya a ku fona mi yo kumba no foneliwa. A ni- Hayi xin'wana na xin'wana yale u whether u foyineliwile or ho foyinile. Loko ku ri ha wena hayi ku Munhu a nga ta hakatima. va a nga fonangi munhu. Va sale ku va fona. Ma swi vona. Eh, matswitswitsi.
Mm. okay so mara okay track leya yi vhete yi endla kumbe artist cause loko ni cheka ni ka itunes ni hlangana na tinsimu to hambanahambana to talanyana tin'wani mi kha mi yimbelela but tin'wana ti nga ri ka xigaza ku fana na liya ku fana na liya na na na Yo mi rhandzaka yo liya. ndzi rhandza wena ntsena na na na na wena ya Ta marhandzu nyana. so what happened after loko mi mi yima record leriya swi endle ku vhe mi tlhela mi twa ku a studio ka nandziha mi continue ka minana and then let's talk about the gig tigig ma tikuma ku endleka yini ti-event organizer ta ka gaza ti na problem i nga rivala okay no no hi ta ta ka yaleyo ya yi ta yi ta yi khumba leyo mara ni khensa ngo loko mi vutisi okay um xo sungula loko ni humesa mijolo like i said niyo niyo niyo endlisiwa like niyo rhumiwa hi vanhu lava nga tsakela clip liya va ku hinkwenu endla nghoma leyi a ni tshama ni ku e ha one day ni la ku humesa tinsimu mm. and then ni endla nghoma liya and then loko se ni endle nghoma liya ni swi va ku swa xigaza a swi va swa mina ngopfu mavo mm, mm, a swi va swa mina ngopfu but mina like ni kulele kerekeni so masi ta ku hina hi famba hi ti-cords full cords a swi koti swa swa gidligidligidligidli na ti-full cord so loko munhu a borekini wa chaya chaya kwalaho ma vona eh, wa chaya chaya and then i started composing songs love songs ma vona and then um i vi na endla appeal ya mi Yeah. Okay. yi nga na xingambani xexo and then from there ni tlhela ni tlhelela exigazini ni endle mijolo part two because bana va ku hey remix remix a ni swi tivi why mijolo va yi rhandza ngo remix remix remix ni endla mijolo part two ni swi vona ku loko yi ri one swi ta va na problem ivi ni yi gana track rin'wana ve vinyi va weekend eh and then from there last year december ni humese single ya december mm. i vito december mavo mm. so music ah, music ko ku loko u nga ti hona a swi bohi a swi bohi swi tele swilo laha hi nga swi nga hi nga tshama ka asi hi swi endla studio mara hi mhaka u dye swona a mm. swi bohi so a ni swi tihi why vanhu va ku ni artist no no wa munhu it's a hobby music kahle kahle oh, so mi ri ti-gig mm-hmm. ti-gig um ti-gig a ni ti kombeli matwisisa so mm. a ni mi ri na gig a ni ti kombeli ever since ni ni ni sunguli swa music i think ni ka ka gig type four swa ku mistake a ta hakela kumbe ku ri ti ta ta plate ya vuswa a ku ri ta muhori Hmm? a ti nga ri ta muhori mhaka. okay Ava ta oh, okay hakela, okay oh, swa endleka, but of- no kombe mi ni fakanyana Eh, ye a simple kitchen loko vanhu va mutakaro va va va endla single ya n'wama- i n'wamatiyana N'wamatiyana, valwa. ya ni ya ka okay ku na yin'wana ni nga ya ka yona a ni kula kumbe mavunwa a yi a yi nga hakeli i was part of the crew ya in furisani magazi a va endlela ndaheni a va introducer eh, eh, company ya vona ya acting it's more like media I don't know. vona na na na very tsonga Eh, and then nyaka yin'wana ya ka Ma- ya ka magumuza a yi endliwe hi the lord chilling ya And ti- ya then- ti-30 ya ka December.
ti-date ya tivuya ngopfu ivi nyaka yin'wana a ku ri birthday ya ya ya ya mgobozi ha 17
ivi u ya ne le ka magoro a wa byi hlekete oh, a wu ta kwini
wa nga ri n'wina mo manager ko ngo switongo emugobhozi kumbe ku na ku dyela dyela laha xikarhina swi ta ku hangele ku yi hlayeni lucky enough a ri mc ka ka ka ka gigi layo laya ka magoro mm. so so na mina ni ri kona kwala ivi hi va na ku famba swin'we hey hi mayimi ngopfu a ndleleni a hi yimisa mugobhozi a lava ku endla swa yena mara no hi kote ku fika kote ku fika a endla wa ka timba hayi ku na hi hoza hi lan'wa ku na na yena wa nga byela ku e yi masiku hi kwihi ah, ivi ah, loko hi ah. fika laha hi kuma ka nga kona he mhana gel ma swa ku na wa ka timba leswi va swi vulavulaku swa a swa khale ku na wa ka timba byi endlaku la ndleleni hala
sweswo mara hi mani mina laki mhaka loko hi fika laha ne mm. hi ku hi yima la garaji laha hi fona va nga se fika ivi ni ku mugobozi mina leta na hi xitejini na wo mc so ku nga ri ankule ta wena ivi hi famba ivi mi pona swi ri- swi ri i swikho- swi ri i swikhongelo swa mhani lava swi endla ku n'wamhani loyi a nga ha ti a ya ri hayi hayi hala mi boxile hayi Eyi, hala mi boxile yi boxe yi nga titwangi. hayi hayi hayi Yi boxe yi nga titwangi. Mi- Yi- yi- yi- a va tengi hi ko va fika va tenga ye ku na mhaka tima nga byendlo vutisa vutisa no um munhu loyi okay ni hlamula ku ri i mani hayi mi nga ndzi hlamule vakatimba hi mukwalaho i vakatimba mbyenta ndza hlamula ndlwini
hayi lava va fanele va nyiketa xikhipa hi vona lava va fanele va nyiketa xikhipa lexi hi vona a ku na mhani van'wana inkomu
vo hemba hi humeni ka swona so okay hi ku ya hi n'wina mara mathisi sifana sithuthisa bato ba music hikuva na ma wu yena. tiva music ne ende ma wu landzele music i know Swinene. hi ku ya n'wina mi- mi mi titwa njhani hi music wa ka gaza na ti-event organizers na ti-gig leti nga kona hinkwato Okay. do you think ku ri they're doing very well or a wu tsakisi because ku na va fair na ti-event organizer Yeah. va fair kumbe njhani u yi vonisa kwini and if a ku ri na something a mi lava ku xi cinca a mi ta cinca a yini mi ta janye Eish, mi ehleketa nga ri music na gaza ne I think the followers or following yi dlayela industry kahle kahle ka Gats. Okay. Because loko ku ri ku ri eh, u tiveka swinene mm. hambi wo dropa xin'wana xin'we like you gonna make it cause cause wa tiveka and and swi ya hi ku u le kusuhani na mani mm-hmm. eh, eh, wa tiveka e gaza bosh a na la ku tikukumuxa ne mm. mara ma yivo mjolo mm. waye mjolo yi nga chayiziwa na ku a yi tshama yi hambi ku ri lavo select a yi tshama yi select-iwa mm. hambi ku lavo dj a yi dj na ku and hayi ku hava yi tivi Eh, eh, na swona loko mo posta mijolo munhu ta vutisa i risimu ra mani cause na ri tiva ma swi vona eh, so i feel like cause me me ni munhu lawo a na mhaka swa swa following mm. ene xin'wana xi nga endla ku ni tshika ni nga lavi ku music ni ngopfu ngopfu ngopfu ni chava fame na chava

ja no mina pro- pro- problem ya fame i ku at some point u fanele u hanyela your fame ha hi hi langa mi nga rhangi kona ne vona mina ni mina tiveka mara ni hanya mina a ni ticinci mina eka za bosh we a mi tshami a mi tshama gigini mi ya khandziya xiteji swa swa humelela swilo exitejini swa humelela swilo loko loko u fike gigini u ri hansi vanhu va ku tela ku endla swa tifoni ti busy tshama ti ri ready ma vo mm. wa tekateka wa swivideo yani kuma ku leswi endleka laha swa serious mm. ivi then swi ya leswi ka swi disturba xindyangwani xa wena matwisisa that's why kuma ku matata that's why ni tshama ni ku yini ni mm. loko u ri content creator kuma n'wansati loyi a nga wu pabyengwini tshama siku rin'wana ni swo ni nga ni mi byelini ku fona n'wamhani un'wana ende content creator duma a ti voni ya ri na mina ni ku hi fa hi jola eh, eh.

hi ku nwa mhani luyani ni u na mabyingo ma right that's why swi kahle ku prepare vavasati lavawani u tiyini kata yesu okay kata yesu u tiyini mina n'wi tiva
so that's why I, I, I feel like xindangwana xa n'wina ni as munhu la tivekaka ma tiveka i ku mi famba dyondzisa ku swa so swi nga endleka swi endla ku va nga ri swona yes a swi va swi nga ri swona
swo va swi jumiwa ano tiyisisa ku swi va swi nga ri swona so if ku na something mi lava ku xi cinca mi nga cinca ka ka inani ka gaza Ka Gaza, mu- ka music. music guy. okay okay mi xo sungula ne eh ni nga xi cinca ma va vanhu vanhu lava va va va okay ku na vanhu va- va ku nasa ti-events ne vo tala wa- na music a va wu tivi good Eh, good hi vo- sungula kwalaho vo referiwa ku eh, eh, eh, kuma loyi kuma loyi kuma loyi kuma loyi mara vanhu lava referaka i vanhu valavo kuma munghana wa mina kuma munghana wa mina kuma munghana wa mina so mina i'm thinking vanhu lava va yingiselaka music ne na lava manejaka vanhu swi ri tani ya vanhu lava lava lava taka na ti-artist mm. a va tinyiki nkarhi wo yingisela tinsimu hinkwato
karhi va ta wu kuma because va nga kuma artist yo karhi leyi tivekaka mm. mara yi le kule na swilo phela va koho vanhu giyani va koho vanhu ka mm. malamulele swikweletiva le kule na swona mara va busy ku na group yin'wana kumbe ku yi mentionane mayitiva cms mm -mm. it's uh, eh, coolsea motive and chicks i mbhuri ya mutsonga ximatsatsa hambi ti tsakile vanhu exi va yisa lava va khoma afropop ya vagaza mm-hmm. mara ni swi tivi va yisa lava va nga ri ku rhambiweni ka tigig eh, oh, oh, eh, n'wi munghana n'wini Yeah, yeah, Mi- yeah, exact- mina mina exact. ni na ti favor J John ni ta mi byela problem J John if na wa swi vona leswiwani na ku favor swinene but I feel like wena ku na envelope ya brand wa nga guy yona this guy ni a ri ku teni sharp he's doing very musically ha a xi tuluyi xi endli swo hambana as a content creator na mina na na cheka ti content ni but ah, there was a time la a ri ku A flow. a ri ku lweni na ku ka gaza ma the way they go organize ti endlaka swona ti treataka kona jiki jiki wi kuma ti gig seni ku na risimu leri ra ra- Mara So I Tinga, feel- wa- a nga- wa tikuma a nga ha tikumi diamond I, I don't know, but I feel like maybe that time this guy ne u lose ndlela ya right leyi a ri ku yi tekeni ma vona laha loko adaman a yo phusha a phusha a lwela ku ti a- ti- organizers a ti rhamba vanhu va right ne Mara- believe me mara mara gaza bosh no a hi longe hi ndlela leyiwani swa swa swa jay john ne diman eh a xi humesa tinsimu leswi mi swi vulaka ivi then xi humesa mm, album yin'wana leyi nga na ni nga na wow ne a xi nga rhambarhambiwi ngopfu until xi ba track liya ya Vickett liya ya AK47 yalayo yo a ni xaveleli ku rhambiwa ni swi ku yini yini yini yini. Mm, mm, mm. so ni twa nga ku a- a a xi kumanga nchumu ni twa nga mixana va chava ku xi I, bit- xi- I don't think a a ko va nkarhi wo u u swi tshika ku se ni karhele ku lwisana na vona. Eh, ya. Ku vuya album leyi mi yi vulaku ya ya Vickett.

pfinyingi Eh, yes. ka gaza ne Mm. ku na ti eh system yi nga ku nga creatiwa okay ne Mm. ma vona khalanga production yes khalanga production yi na ti-artist ta yona and leta events ta yona yi faka ti-artist ta yona yona. Mm. that production yi nga kule swinene yi tlhe yi rhandziwa swinene ka gaza if yo susa vuhinahina Those Yinabu- guys Yinabu are yena yena. blind hi Yinabu ku yena organizer yena. but the Kalanga problem production. Mm. am I outside ne my love and the ani swi twisisi why ne but mi vona eh, i Musa Baloyi ne musa baloyi kambeti khalangunyo wa khalanga lava- Oh, oh, ah, mina ni that twa ku guy Khalanga. munhu wa- wa- u na rirhandzu swinene i believe ku loko o tshama a hansi na yena a a hlamusetiwa ni a nga twisisi a hi munhu wa damanye u yingisela munhu un'wana na un'wana so i feel like ku na this strategy a xi ri ku a ni ti ku xi timiwi yini khalanga listen listen a ni ti ku strategy lexi timiwi yini ene mm. nga xi sunguli na vo lexa show mm. choose an artist leyi mi yi lavaka xa ku ta sweswi xa ku ta sweswi sweswi xa ku ta loko mi ta nyonola loko se ti ya nyonola tivote swi fair ene swa swi ri fair leswi a swi ri fair leswiya phela ka ti-event tin'wana leti ti nga organize ya khalanga a ku ri DJ ya ku ri va Jepa vabinyi va kwalaya ka Vabinyi va Kalanga, kwalaya. na vo Luluza a ku Vabinyi va MC kwalaya. a ku ri vo Oscar va lava hi va tivaka Amgobas- ti-artist Amgobas. a ku ri vo ve mani mfana lowu cina Gap.
Gap. and and ni vula ni nga tipfinyingi mina na ngeta nakambe an artist na ngeta nakambe an artist Gabriel.
hama mi nga rhambi hi tigigini ta n'wini ta va mc i don't care mara u vula u rhamba ha hi kona ah. mara a ku salayo ku tiyisiwa mhaka yo yaleyo that's why ne mm. ti-artist mm. ta khalanga productions ne mm. sooner or later and already se sungulini Gaza yi ta ti bula. Gaza will bully Very those soon. artists. Yeah, Very se- soon. se- se sunguleni ka- Already se sungulini. Ze- Why? se sunguleni, se Mata sunguleni, why? se sunguleni. Because Eh. ba ba i- i- i- i production leyi nga ri ku na ku kurisa outside Yi kurisa lava yi nga va lava teka yi va nga chela kwala laha ndzeni ndzeni, straight. yi vhete yi va keep Ma- mara- mara- kalanga mara- production ya swi- ya faneke ya fita ku yi nga invita more kids yi va nghenisa laha Hi swo va nga sweswo. talented yi va nghenisa va laha. tele Mara njhani Gaza- a ni swi tivi ku endlekini gaza bosh a a- a sungulini swi sweswo Mm. Eh, a a- a kara lodge a pitori Mm. a va hosta ti- ti-events saturday oh ya na- na Sunday. adiosta ye Na Sunday, a- khalanga a- a ku pfa ku va na swikandza swin'wana swo ka swi nga ri ka production Mm. mara swilo swi ve swi yima wa twisisa. so a ni swi ti ehleketa kumbexani maybe sweswi nga vula ku swi lava ku buliwa na yona

Mara va- mara va- problem a nga lava ku yi yingisa khalanga mara lava nga n'wi surrounda va nga pfumeli Eh, phela va ta ku swi Ku njhani? sweswi hi teka khalanga sweswi hi ku ri Swi- swi- la ku swi- vulavula na ma- khalanga wena between mina na mavo khosa yi njhani ma yi vona khosa ku i munhu wo yingisa ngo la ku yingisa i munhu un'wana but the surroundings Eh mara mi kuma ku yo fika yi hlangana mina mugobozi mina fa hayi manyana Hayi, or because less. ndzi nga ku byela ku hayi Ah, manyana eh. so i and then ta swi twisisa cause E, as a production i believe ku ku na committee nga kona so swa ndla mi kuma ku yona ya twisisa but Mara- lavan'wana u lavan'wana Ma yi twisisa?
yona yi nga twisisa khalanga Eh, but mara i lavan'wana Mm. feel like khalanga hi yena a nga suitable so far ka gaza a nga capable Mm. A nga capable. ku ri tlakula music wa xigaza wu ya ka somewhere loko ri ku ri ku na committee ne ka ku ku vona ku khalanga di di capable hi sweswo ne do you wish Limpopo poison hi leya Limpopo poison se ku na Limpopo poison sweswi la a hi nga ha tshembi hinkwenu ka gaza ku Limpopo poison yi nga pfuka yi vi kona so n'wina mi nga sara mi surrounda mi nge le kusuhi na khalanga mi nga va byeleteli mi onhela khalanga mm. mi nga va byeleteli ku va nga teki swa mani va nga teki swa mani a nge invite loko mi ni ri kona eh,

mm. 1 million followers loko mm. o humesa risimu leri ranaka okay ni humese yini album ya mina xibubu is coming out mm. emhaka wa tiveka gaza boxa ha no mina ni ni yele na jose mataku mm. yina ni mm. i ku eh a hi rhangi ni ya cheka na yena ku take with the person u rhanga struggle se loko waza u boxeketa phela ku na ku boxeketa ku na ku va nghoma yi va yi yi va hit for nkarhi wolowo but mm, mm. artist a yi boxeketanga for example mm. mudyolo a yi boxeketi ku ya hi mina but a va ku tivi as artist ku ri i mani a nga yimbele nghoma leyi matwisisa so loko wa kuma ku se already they know ku lava ka njoja hambi u fika u yima kwalaya faku mukopezi na gudzo u lava na roko vo to inana
okay se ni endla yini ekhosa ne loko ri ku ri mina swi ta ku okay okay ni talented ne ka ku humesa nghoma ma vo hmm. ni yi endla yi va right mara a ni swi koti swa ku swa ku maketa maketa and a ni swi teki serious ma twisisa ivi nghoma yi huma hi ndlela yaleyo hmm. yi va hit hmm. ku tlangiwa yona nghoma mara mina ni nga rhambiwi ni endla yini sa ni ku na na fame ya contributor fame loko u tiveka swi simple ku va ku va ku rhamba mbhurisana vandzi sweswi ya- sweswi Kona u- Eh, mi boxeketile already Eh. a mi huma mi ku boom just like that hi swona sweswo Swi hlayisa Eh, hi swona swi vuvabyi. dlayisaka sweswo Kuma- ende kuna- kuna van'wana vanhu va rhandza hi swona sweswo ende sweswi a ni nga swi vula swa ku ti-event ka gaza ku organize vanhu va yi one

Eh, no believer ku swi ta tshamiseka ne magegexi eh, ka umenemene Eh, ku byela leswi nga na mfana. Ah, mina va- va- va- vanhu va munghana lonene a ni lavi no va Ai, vona vanhu valava ai. ni nge vi kusuhi na vona jikijiki hayi hikwala Ai, hikwala ka mzilele va- lava ka munghana va- va- lonene va- va- va- yi ta hlakalela va- va- va- va- ni va- vhe swi vona ni vhe swi vona ku laha ku na ku na envelope ya brown yi nga kona envelope ya brown
laya magegexi ku na envelope- vudyala

loko ni twa sikiza boys hi le va- i- i- loko ni twa swa studio mina ni Mm. ndyondzisi va yisa lavaya a ni ri na laptop va fika va installa vo fruity loops and stuff ka ha ri Mm. fruity loops because that back then va ni dyondzisa ni tiva fl for the first time Mm. va yisa lavayani va tshama va ri two a ni ta zama ku i i i ma-twins lungi hi vanga. lungi na hlavu the gupta Eh, eh. a va tshama va ri two va yisa lavayani tsundzuka hi hi unveiling ya papa vona Ku yima manija Papayo vo vesela a ku, Na hambi no famba, vana lavambirhi lava va nga hambani.
I xiboho. I manija a vula leswaku Papa va yisa lava, Sam Sikiza, legend ya mampela. The legend. Yi ku. Munhu wa ti-remix. Yi ku, mara a hi yena munhu wo sungula ku endla ti-remix. Eh, a hi yena. Hi ta vuya ka Hi ta vuya ka yona, mara i- i munhu wa ti- Munhu wo sungula ku endla remix i George Maleka. Ya, Eh, and a ku ri eh. mistake.

ku na un'wana na un'wana a endlaka swa yena un'wana un'wana endla swa yena hlawumbe tigupita humesa ya yena mm-hmm. lunghisa swa u lava ku humesa ya yena u lava ku humesa wa lungu wa humesa eh, u humesi no yi ta huma yi ta huma ya ta eka eh, ha ri clip ntsena wa humesi clip ya so as gaza mm. ku endlekela yini hi lero ku na ku tshika iyo akaza nge vula ukuthi akuchaya sihla labo the group mara hi ku twisisa ka mina mm. a ku ri brand hlavu loko a za a yima a yimela yini zikiza boys Zikiza Boys. Mm. lungu loko a yima a yimela yini Zikiza Boys.
meaning ku ri u tlange nghoma yo karhi hlawu a yi sendela kunene lava nga swi tiviki loko a za a ya ka- ka mani ka ben mayingani u tlange nghoma a byexisa xin'wana kombela ku u ndzi sendela nghoma leyi khusisa xa xiteyini ha ben mayingani maxaka ma ka hina ta n'wi sendela ivi xisa xa xi senda nghoma leya xi ku hi mina ivi na tlhela va tlhaka hayi maybe mo ni thrayana hala ka mina ni senda mm. ivi ku huma tsimi timbirhi mm. hala n'wa president i xiyisa xin'wana xi ngo hayi mina na munghana wa mina hi nga ri tirha swin'we mm. hala hlawuri hi mina hi nga ri tirha ni ri swin'we but at the end of the day va ve va swi kuma ku i hlawu nga tlanga ri one so mara hi ku twisisa ka mina ngoma liya swi possible ku va nga va tlanga va ri two vasela kota va tshama va ri two mm. swi possible swi possible but a fika ba ivi kwalayani a fika ku hayi i hlaya va nga ri chayi then va n'wi tekisa sweswiya va ku hallo eh, so so so so mina ku tisa ka mina a ni swi tivi ku nga ku ri yini xi nga endla ku vayisa lava va va hambana xana nga ku ri timhaka ta ku ri loko ha ha sungula sweswi ma vona ku hi le ku hlupheke njhani sweswi mm, mm, mm. hi ku ha sungula xilo sweswiwana ha xi tirha a ni ri eh, eh. e minkarhi leyi hi ta hlupheka ivi then ku va na un'wana a fevha ku gaza boxe va gaza boxe wena ne you can do it mani tana haleni ka hina hi ta ku nyika one million ivi ni ku hayi muni baleka i don't need them leswi nga humelela ka floyd xivamba hi swona sweswi nga swi na ku yelana leswi
so ivi ivi a va humini mina i feel like maybe nkoka a ni hi xo hi ta va vitana vayisa lava hina hi lava ku tlhela vitana ta confirm ku if hi pela dlavu hi ya nga tlanga nghoma ri one wa nga vula ku i six boys tlanga hi ri two
a na ni tshemba a va- a va ta va aleni a va ta va nga nga alangi A va ta va nga alangi. loko mo fa ku hi la timenemene timenemene a ku hi la timenemene ta ka gaza hi two sweswiwa and a behind timenemene ku na vanhu Ku na laha. vanhu laha. so loko sa ku hi la timenemene ta ka gaza a a va nga hleketi ku va vitana vanhu vambirhi Vambirhi. ku na timenemene ta ka gaza leti mi ti vonaku Ku na leti na lava nga nga behind so i feel like maybe ku nga ku ri na something or ku ri na munhu a nga endla yini a nghene xikarhi ka vaisa lavaya a va a va hambanyisa. Mara swi va swi vava ngopfu because a ni ngo mi ri ka ka unveiling manager yi vule ku Va nga hambani. these two cause ku na ku ku na ku na legacy of some sort ya ya ya ya ya the late Sikizi ni lava ku hambi ku endleka yini na yini me a ni ta ku vaisa lava va fa va yi khoma va yi yisa mahlweni Yeah, cause a swi bi- a swi bihangi ku endla album mi ri two Sikiza boys and then ku endla Lungi ku endla Ma yi tiva Donsa two?
ku endla Dancer.
Gungungungu.

la mi nga ta mi haki n'wamhani so hi byona so dyondza two ne please ni koma mi mi check koko a ni ni nge tlangisi mara ta tlangisa after yi na dj mfundhisi ne Mm. ende mi tshika leswa swo dj swo chinga dj mfundhisi mi ku yindlu ya dj mfundhisi yi fana na bottle store a ni nge swi lavi loyi ni nga ta kuma a kha a chingela dj mfundhisi a ku yindlu ya dj Na hi ta n'wi mfundhisi yi fana hi trendisa. ta n'wi trendisa very fast yi nge chayi kahle Yi nge chayi kahle. so so so eh, um mm. va yisa la vana ni i va mm. yisa ve le kaya um ni ni a ku fa ku ri hina ya fanekele va kha va phuxa mina n'wi futhi huma hala kaya mm, mm, mm, a yi fa ku ri hina ya fa hi va phuxa hi va maketela swin'wana swin'wanaswo fanele ni nge le ku tirheni ta hi ta hi maketa hi ta hi maketela eh, a i xilungwa loyi a nga ta humesa sweswiwani mm, mm, mm. a i munhu n'wana wo khoma wa swi kota communicate na vanhu van'wana n'wana se va nga ti va the gupta a hlangana a loko mo yela tshama ku the gupta na yena ho ah, ma swi fila ku ri wa ku tiva ku wa le kaya wa ka vona stuff yeah so i va yi sava kahle swinene but mina i feel like sikiza boys ne um yi fanekele yi ya mahlweni continue na legacy ya papa vo va Yeah, because yeah, yeah. va na right yo teka tintoma va va ti remix again Hi swo- eh, eh, na problem eh, ungazi ku va na na switoritori swa valomu ka valungu a va teki swilo leswiya va mix va remix Eh, hi ndlela yaleyo mahlweni. so um eish ku na timhaka ti nga kona ti nga ku swi tikomba ingaku a hi ya ku pfaleni ya kona hi ya ko ku pfaleni mara viri pasta hevias va ponela Maphorisa a ma tekeli a hi ri kusuhi no heleketa Arch na tibochisi na BB na a maphoriseni emaphoriseni timhaka leti nga kona ve ri loko va ri ku fambeni endleleni kurukuru vo twa hi aeroplane tutututututututu kasi aeroplane liya vo yo pipiwa ku ri ha va vona timovha to durha va ku lava swi nge endleki va na ti-drugs kasi i ku la ku thyakisa vito ra n'wana wa vanhu vito ra mfundhisi vito ra mfundhisi the whole mfundhisi fire fire xiprofeti lexikulu heavy yazi timhaka leti nga kona mm, mm. hi loko maphorisa ma va yimisa wiyo wiyo wiyo tsi va yima loko va yima maphorisa mo va secha lexi a nga na xona a xi tiyangi very brabita a xi tiyangi xo du du xi chuhwini xi chuhwini hi loko heavy yazi a ku ehlisani moya mina na ti tiva timhaka ta mina mm. ma ti twa hi loko va secha loko va secha movha va kuma ku na ti-fire arm timbirhi ti-fire arm letiya ta security company ya pastor heavy yazi vona va twa ingaku hi ti-private fire arm mm. loko ni ku private um, private mi nga tsutsumeli kule private a yi ami i timhaka leti nga kona ti nga pfulani hi loko va ku ta ya investigate
Esa maqueta. Como você?
Como venía a fundir va kume swibamu swibamu swimbirhi leswi nga swa security company ya vona yes a va yi kumanga bibele a va bibele o Oh, yi ri kona laha Bibele. Ah, eh, eh, agiyazo laha Yeah, ndzi tshama ndzi ri na Agiyazo. bibele Ndzi tshama ndzi ri na Ndzi tshama- Bibele.
fana sweswo Eh, va kume na Ku na bibele Ti- ti- laha loko va secha va kuma ti-fire arm vo kuma na tiphilisi leti a ti fani ti nwiwa hi bragita ku va nga tleli Mm. Swo sivela vurhongo. a ku na drugs a ku na nchumu ku lava ku thyakisa van'we vito ra vona wa vanhu

e va ta va dlele ya kereke ya ku pfuka sweswiwani a va ta va hi onheli ligaza a na swi tiva ku manager plan a ta tshama ri kwele kha landa movha leyi a movha wan'wini yo driver ta nga ri kona manager plan a ta tshama ri kwele kha ku ani ni kombe ku mi driver mhani mfundhisi kombe ku mi driver u dyela leswi nga nakona hi ka hi ka pfala ndlela ya ka timemele ta gaza mara mhaka yin'wana ni la ku pfalaka yo futhi ni voni mr bona kha duma hi ku kandziya mafurha mi vonini Ika bav rupa ka to ka chava ka arna gaga jam move na. Yeah. Hey, sa mi tata ngoma leku. Mi tata mna kudume ukanda mafura.
Rupa eh ni voni ni. Aya kandi ya hey.
Kandi ya kandi. So xin'wana xa kona before hi hi. Mayenga xa profeta hey.
Xin'wana xa kona ku before hi pala i ku eh la hi le ka timenemene ta ka gaza hi kombela ku von'wina mi nga na ti-brand kwini ti-brand ta timpahla a hi vuli ku ha tsandzeka ku ti xavela timpahla Ha swi kota ku ti xavela timpahla to durha, mara hi kombela mi ta na timpahla ta n'wina hi ta mi advertise-ela. Mara hi lava ku mbala.
Mara hi lava ku mbala. Sweswiwani a ka ha ri leswiya swo mi ta hi vutisa ku sayizi, u mbala sayizi mani Gazaboch? Ku ta na uhm nyana yitsongonyana ya ku kurisa rixaka. Mi nga rivali mi subscriber mi share-ra link leti a ti fambi kwakwakwakwakwakwa. Tatana Jojo ha khensa ku va mi te namuntlha. Mhm. e ni sure ku mi koti no phefula sweswo swo mi vava mbilwini swa mijolo ya n'wina mi nga ni sure ku va ta va swi twini ku swi endlise ku yini swa mijolo luya mara ni khezana ku va ka timba mi tshikini swa dlaya swi leswiya swa dlaya e hayi se hi khezana mhani lava nga kona naswona na mirhi impela mi gainini mm. kumbe ku le ku tirheni ka ntirho wa kahle isitufuza mani wakona Eh, eh, no, la yena vusiku. esana hlama ku se xitufuza hi swona. U swi kuma kwihi ku ri ndzi ta langutisa? yeah so thank you so much for joining Eh, no believe ta tlhava na hi ta vuya na n'wina siku rin'wanyana maybe loko se hi voni swin'wana mi nga tshama mi swi vulavula mi swi profeta kwala swi endlekile endleka. ya so hi ndlela yeleyo hayi yo famba